העי, איטס יאקאבען ראזענבערג. כ'האב גערעדט מיט א יונגערמאן די וואך וועגן זיין יוניק. און ווייל אונז האבן דיסקאווערט די געוויסע זאכן, איז אויסגעקומען צו רעדן וואס קען ער טון צו אפגרעיטן זיין ביזנעס כדי ער זאל זיין יוניק וועגן זיך. איז אים ארויפגעקומען די ערשטע זאך אין קאפ, ער דארף טשעינדזשן זיין פאון ליין. סאו מיר האבן אנגעהויבן רעדן וועגן די פאון ליין, וויאזוי ער קען עס טשעינדזשן, ער האט יעצט א פראפעשענעל וואויס, וויאזוי קען ער עס טשעינדזשן. זענען זיי אנגעהויבן ברעינסטארמען וויאזוי צו טשעינדזשן, און ער איז אויפגעקומען מיט אן איידיע. סאו וואנס ער איז אויפגעקומען מיט די איידיע האט ער אנגעהויבן פילן איר אויף. אפשר דארף איך זיין מער פראפעשענעל, סאו האב איך אים געזאגט אזוי, אין מיינע אויגן איז דא א טראדישענעל פראפעשענעל וואס יעדער איינער ווייסט דארף זיין א פראפעשענעל וואויס און עס דארף זיין זייער פראפעשענעל גערעדט, סאו וואס ברענגט פאר א מענטש פראפעשענעליזם? מיין אפיניען, ווען דו ביסט זייער פראפעשענעל ברענגט דאך עס עפעס אזא מענטשן וואס זוכן פראפעשענעל, יעצט ווען דו גייסט און דו לייגסט ארויף עפעס וואס איז נישט פראפעשענעל, ס'איז לייק יוניק צו דיר, לייגסט ארויף דיין וואויס, דו רעדסט מיט דיין פעשען, דו רעדסט מיט דיין נעיטשער, און דאס איז וואס גייט אדורך קומען צו די מענטש וואס גייט אויסהערן דיין פאון ליין, איז ס'אמת אז ס'גייען זיין געוויסע מענטשן וואס גייען עס נישט ליב האבן, אבער פון די אנדערע זייט פאר די מענטשן וואס גייען רילעיטן צו דיך, גייט עס זיין אסאך מער ווי פראפעשענעל, און פאר זיי גייען דאס אנקוקן ווי פראפעשענעל, און וועגן דעם גייען זיי קענען קאנעקטן צו דיר. סאו, די וועג ווי אזוי איך זע עס איז, פראפעשענעל איז א זאך וואס באלאנגט פאר אפשר גרויסע קאמפאניס, וואס מיין איך היינט קומט מען שוין אויך צוריק צו דעם אז עס דארף זיין א יוניק וואויס און א יוניק מעסעדזש, באט פאר א רעגולער אינדיווידזשועל נישט קיין חילוק אין וועלכע פראפעשאן ער איז, צו ער ארבעט פאר א קאמפאני און ער איז א עידזשענסי, צו ער ארבעט אין זיין אייגענע ביזנעס, קען ער אייביג האבן, און ער דארף האבן, מענטשן זאלן קאנעקטן צו אים גלייך. און ווען מענטשן גייען הערן זיין אייגענע וואויס, און זיי גייען הערן זיין פעשאן, און זיי גייען הערן פון אים אליין וואס ער זאגט, גייען זיי קאנעקטן צו אים, און דאס גייט זיין ביי זיי פראפעשאנעל, און דאס גייט זיי נעמען א לאנגע וועג, ווייל די ריכטיגע מענטשן וואס גייען ריכטיג קאנעקטן צו דיך, גייען אנקומען צו דיך הצלחה און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס איר טוט.